Geet dat hin?
So, an eise mat enger weiderer Folsch vun Let's Play Borderlands bis mat der selwechter Session mat den selwechten domme Leiit do zou gehéieren ech och ne Den domme Tom ja, ja den dommen anderen Tom ja, de blöde Chef Salut. An de mega gescheite Pol, moien. Ech meng dach dat net esou witzeg fonnt.
Oh merde. Pol, eise Level 28 Goliath.

Oh, wat schéisst du da op mech herop? Ech hun ni eppes gedo, du Aarschlach. Heen ass de Peierdrescher. Oh, hei kommen lauter kleng Häerzecher geflunn. So, ech hun e gläich. Huel den Decken, huel den Decken, huel den Decken. Oh, ech lueden no. Nice, do war's.

Ja, ähm, äh, ähm, ech muss enker Slotmaschinn spille goen, ne? Ja, das stimmt. Das ist sehr hart, ja.
Ech krut Markus mat enger Granat dran, mega dreckig.
Nee, dat ass de Fuß Psycho an allem. Wéi?

Oh, Raging Goliath!
Ech schotz dreckt!
No wierklech?
Ja, ja, ja. Ja, wann se Meter fir dru steet, da brauch ech ee Schoss. Wat hues du fir eng Pump do? Eng zimmlech gäil, de Problem ass, komm sou no bäi. Jo, mee ech ka mat der Bazooka net sou no bäi goen, dat wonnert mech e bësse, gell? Meng Bazooka mécht 10.000 Schued.
Deen huet eng Schrot, net? Ka sinn, datt hie souguer méi domadder mécht wéi s du, wann alles trëfft.

Suicide, Suicide. Ja, dat war et wahrscheinlich, war das gefeckt huet grad. Nee, ich mein, dat war net. Ja, aber etwas anderes kann net sinn. Das hat eng Granat héich gang, mir louchen an um Buedem. Ja, aber...
Dir könnt net duerch meng Granate verletzt ginn, oder? Nee. Okay. Nee, nee, nee. Also denk drun, heiansdo e puer Këschten opzemaachen, wéinst der Munitioun, ne?

Ech konnt alleguer meng Ah, bei mir, bei mir hänkt erëm alles. Et hänkt net méi, mee ech gesi erëm näischt méi. Keng Muni. Ja, bei mir hänkt erëm alles.

Huelt den Heli, huelt die Heli erof. Ja, ich muss warten bis der no sinn, ich kréien se net, wann sie weit weg sinn.
Ja, ich muss irgendwo Munition fannen. Ah, Schutzange geschleckt oder was? Op den Erik Fleck.

Mir méchen nach een do, soll mech just enke propper viru mech stellen, dann ass der erëm een.
Baut einfach op Beweegung, sech d'Face immens vill Rakéiten a sou en Dreck.
Sou. Schéin.
Oh, Iridium. Sou.

Oh méi Tom bis du aus Se wosst Weli muss du mo kommen Da puer
Ech gi mir sichten den Bur treffe gënn neicht Oh Mann Ei mar Elite Marauder.

Nee, du kriss beim Frecken ëmmer e gewëssene Prozent, esou vill Prozent vun dengem Suen, déi s du hues, kriss du ofgezunn. Ja.
Da hu mer se all markéiert elo.
Ähm, keine Ahnung. Da fehlt eng Kölsch.
Ech hun déi ronderëm lo gemaach. Ich mein, hei ass nach eng.
Ja, déi komme lo. Ja. Zack. Dat sinn der dräi. Ja, fort, fort.

Oh, wie das hat Tom. Oh. Rakéit si just als lescht Rettung gut, gell? Wéi, ech, ech, ech spillen haaptsächlech mat Rakéiten. Sei.
Mat äh, Explosivschaden okay. an allem. Es kann wundern, dass du nie so in der Tasche hast. Du kriegst nie so, ja. Also ich hun meng och just am äh, Reets am Inventar und net ausgerüst am Moment.
Was so krass hier?